English Premier League tun season kal mek chu a hmawr an lo bawk dawn hnai ta a, khel khat la awm mahsela, ni sawmpakawh zan khan Arsenal chuan Burnley an hneh hnuah English Premier League champion dinhmun an nihna chiang takin an rawn nem nghet ta a ni. Kum sawmhnih pahnih zet mai a liam hnuah Arsenal-in champion dinhmun a rawn hau leh thei hi an lawmpui awm hle mai a. He kan chenna Mizoram chhunga ngei pawh Arsenal fans te thawm thang ri a na hle mai a. Vanapa Hall kawt vel leh khawimawh laiah Arsenal fans te chaw eikhawm leh lawmna thawm thang vel te hriat tur a tam hle mai. Kan lawmpuiin he dinhmun an rawn hau leh thei hi mi tam tak lawmna leh Arsenal fans ni ve lem lo tan pawh an lawmpuiawm hle mai a ni. Arsenal-in English Premier League-a champion dinhmun an rawn hauhna kawngah hian keini Kristiante tan chuan a bik takin lawmpui awmna riau chhan tur a lo awm reng mai a. Mi tam tak tan hetiang zawng hian an ngaikher lo mai thei a, mahse an players thenkhatte Pathiana an inhnghahzia leh An hun kal tur zawng zawng Pathian kuta an lo nghah thuk zia han bih chian a han thlir chian hian Arsenal hi rin aiin an lo Pathian thu hle mai. Tin an players tam tak te pawh han en ta ila, an players pawimawh ber ber te hi Kristian an lo ni vek mai a. Heng te hi an title mai ni lovin, Kristian an ni satliah mai ni lovin an lo Pathian thu zek mai. Arsenal Football Club chu football khawvelah team lar tak an ni a. An history-ah pawh champion no mawi an lo chawi fo tawh bawk. Fans tam takin The Gunners tih hmingin an ko thin a. Christian rilruat tanga thlir chuan Arsenal team-a player tam tak te chu Pathian ringtute an ni a. Match ṭhan hmain ṭawngṭai rualin Bible sharing te leh Pathian tu sharing te pawh an nei thin bawk. Hei hian football leh rinna inkawp thei zia a entir a ni. Arsenal champion an chan hnuah fans te an lawmna a nasa hle mai a, mahse Christian rilruah chuan hlawhtlinna dik tak chu kap chawi mai ni lovin mi dangte tana malsawmna nih leh nun tha neih hi a ni zawk. Football match ang deuh hian nun pawh hi indona leh harsatna a awm ve reng a, mahse rinna leh beiseina neih tlat chuan hnehna chu a awm zel dawn a ni. Arsenal Football Club player zingah hian Christian rinna nghet tak nei an awm thin a. An football talent chauhn lovin an nun dan leh midang te an enkawlna ah pawh mi tam tak tan a entawn tlak a ni. Football khawvel chu larna, sum leh chawi mawina a tam em avangin mi tam tak an tlu thei a. Mahse player thenkhat chuan Pathian rinna an ngai pawimawh zawk thin a ni. Heng Arsenal player zinga mi pali, Bukayo Saka, Jurrian Timber leh Ebertzetsi Eze leh Noni Madueke te hi inkhelh hmain an tawngtai rual thin a, hun remchangah Bible study te neiin sharing te pawh an nei thin. Anni hi regular an ni a, an Kristian pui dangte pawhin hun remchangah chuan An rawn telpui ve bawk thin niin an sawi a ni. Anni hi Bible Brothers tiin an sawi bawk thin a, Bible Boys tia ko an awm bawk a ni. Arsenal champion nihna aia pawimawh zawk chu an player thenkhatte nunmawi leh Pathiana an rinawmna hi a ni tih kan hre thei awm e. Khang kan han sawi tak mi pali te chanchin tlangpui te kha han tarlang ta ila, Bukayo Saka chu Arsenal fans te duh ber zinga mi a ni a, A naupan lai atang khan Kristian chhungkua a sei lian a, Pathian rin chu a nun bul pui a ni thin a ni. Interview tam takah pawh Pathianin min pui avangin ka lawm tih a sawi fo thin. Euro final penalty a thlawh sual hnuah khan mipui thenkhatin an sawisel nasa hle a, mahse Saka chuan thinlung takin a lo pawm a. Mi sawiselna te chu thinrimin a chhang let mai lo va, Kristian nun zirtirna anga ngaihdamna leh inngaihtlawmna hmangin a nun a kal zel zawk a ni. Hei hian Bible-a Sual chu sualin thungrul suh tih thu hi min hriatchhuah tir se a tha khawp mai. Saka chu tunlaia football khawvelah talent leh nungchang tha inkawp thei player ropui tak zinga mi a ni a. Arsenal fans tan chauh ni lovin England ram football fans tam takin an duh ber pawl a ni. Mahse Saka ropuina tak chu a dribbling vel emaw, goal a siam nasat avang emaw lam a ni hauh lova, a rilru, a inngaihtlawmna leh a rinna hi a ni zawk a ni. A Instagram account ah chuan Godchild, Pathianfa, tia dai lo vang mai a. Heng bakah hian thil dang dang pawh a tarlang nual mai. I place it in your hands, Lord, let your light shine in our life and make it the best one yet, Lalpa i kutah ka hlan e, i eng chu ka nunah lo eng chhuak se la, ka nun tawna a tha ber ni turin siam ang che, tiin kum thar chi bai bukna leh inhlanna ai ji pace ah chuan a lo chuang kiau mai bawk a ni. Kristian rilru atanga thlir chuan thuril leh thuk tak a ni a. Hei hian Saka chuan a future, a football career leh a nun zawng zawng chu a ma kutah chauh a dah lo va, Pathian kutah a dah zawk tih chiang takin a lantir thei awm e. Saka thu ziakah chuan ka control vek thei lo, Pathian kaihhruaina ka mamawh tih rilru a chiang takin kan hmu thei bawk ang a. Saka chu field-ah kam tak leh Confidence nei takin a khel thin a, Ka nun aih eng chu eng chhuak rawh se a tih hi football a hlawhtlinna chauh a dil lo va, a nun pumpui Pathianin kaihruai tura duhzia a lantirna a ni. Saka chu Nigerian Kristian chhungkua tang lo seilian a ni a, a nu leh a pate pawhin a rinna an ngai pawimawh hle teh sawi. A interview thenkhatah chuan ka nu leh pa ten Pathian rinna leh inngaihtlawmna min zirtir thin ti a sawi bawk. Football field-ah pawh rinna a lantir a, goal a siam hnu emaw, match an zawh hnuah emaw, van lam han ena Pathian fakna ang chi te, tawngtai ang chi te, lawmthu sawina ang chi te kha a lantir thin a ni. Hei hi Pathian hnena thinlung taka lawmthu sawina a ni. Fans tam takte pawhin Saka hi role model tha thinlung thianghlim tak leh player in ngaitlawm tak a ni tiin an sawi thin a ni. A tawp berah chuan Saka chu football superstar chauh ni lovin a rinna leh a nungchang hmanga mi tam tak fuih thei Christian tlangval en tawn tlak tak a ni. A speed leh skill ai ropui zawk chu a thinlung inngaihtlawmna leh Pathiana a rinawm tlatna hi a ni tih fans tam takin an hre chho hmek a ni. A dawt leh chuan Gabriel Jesus. Gabriel Jesus chu Brazil ram mi a ni a, harsatna tam tak pal tlang tawh a ni. A naupan lai khan rethei takin a khawsa a, a rinawmna chuan a nungchang nasa takin a siam a ni, an ti a. A hming Jesus pawh hi mipui tam takin an hre reng a, a hming atang reng hian a nungchang hetiang ang mi tur reng hi ni ti pawl an awm bawk. Gabriel chuan football chu Pathian talent pek a ni tih chiang takin a hria a, tiang chuan a ring bawk. A hnena chan zawng zawng chu amah fakna atan ni lovin Pathian ropuina atan a ngai thin. Match khelh zawha kut phar chunga Pathiana lawm thusawiina fans ten an hmuh fo thin kha hei hi Gabriel Jesus chuan a ti thin dan a ni. A chanchinah hian zirtur pawimawh em em mai thil chi hrang hrang a tam a, harsatna hian mihring a tichak thei tih te, Pathian rinawmna chu dinhmun harsaah pawh a ding reng tih te, talent chu midang tan a hmang tangkai zel tur kan ni tih te hi a entawn tlak leh zualna te ni awm e. Seitak angin Gabriel Jesus chu Kristian rinna chiang tak nei player a ni a, goal a khung emaw, hnehna a chan hnuah kut phar meuhin Pathian hnena lawmthu sawi mi, Entawntlak leh chawimawi phu tak mai a ni. A dawt leh chuan Mosgueira, Mosgueira chanchinah hian fans tam takin mawi an tih em em mai a awm a, social media profile leh a bio Pathian chungchang a dah thin hi a ni. Tunlai football player tam tak te chu an brand emaw Company brand dang emaw, fashion emaw, an larna lam emaw an dah nasa thin hle a. Mawzgaira erawh chuan spiritual identity lam a ngai pawimawh zawk niin a lang. A Instagram bio-ah chuan Made by God, for His Glory, Pathianin a siam ama ropuina turin, tih thuziak a dah vang mai a ni. Hei hi Kristian rilru atanga thlir chuan awmzia thui tak a nei thei awm e. Ka talen hi keimah a siam a ni lo. Ka nun leh ka hnehna chan zawng zawng te Pathian ropuina avanga awm vek an ni. Ka hming thanna chu keimah chauhah a tawp tur a ni lo tih te. Kristian theology-ah chuan mihring hi Pathian ropuina atana siam a ni tih ngaihdan pawimawh tak a awm a. Chuvangin made by his glory tih chu Bible zirtirna nen pawh a inzawm thlapin a inmil em em mai a ni. Heng bakah hian Korinthon hnih bunga chang sawm hnih, Sam sawmkua pakhat chang hnih, Lalpa, ka tluk luhna, ka himna kulh pui, ka Pathian, ka rinchhan ber i ni tih te pawh hmuh tur a awm bawk a ni. Mosguera hian God child tih pawh a hmang thin a, Pathian hmangaih fa nihna, Pathian fa nihna chu a chhuang hle thin a ni. Pathian enkawlna hnuaiah a awm a, tunlai footballer tam takin an identity chu larna te, Sum leh pai ropuina te, chawimawina trophy te zuitu an ngah leh ngah lova te a innghat thin niin an sawi thin a. Mahse, Mosquera chuan, Ka identity tak tak chu football star nihna ai sang zawk a awm, tih a lantir duh niin a lang. A dawt leh chuan Jurrien Timber. Jurrien Timber chu tunlai football khawvelah defender fing lehkam tak zinga mi pakhat a ni a. Mahse Arsenal fans leh football fans tam takin a an ngaih pawimawh leh hmuhnawm an tih em em mai chu a talent chauh ni lovin a rilru put hmang te, a nungchang leh a rinna a lantirna hi a ni zawk a ni. Timber chu Netherlands rama Loseillian a ni a, a unau twin brother leh. Quinten Timber pawh football player an ni ve bawk a, Timber chanchina ropui em em mai leh mi tam tak rilru khawihtu pakhat chu Arsenal-a lo luh kum tirah khan injury inhliamna nasa taka tawrh avangin Premier League pawh a khel chhunzawm rei lo hle a. Footballer tan chuan hei hi thil pawi tak leh thil hrawm tak a ni ngei ang tih a rinthiam theih a ni. A career a tawp mai dawn emaw tihlohna te Team a pui theih loh avanga rilhrawmna te, fans ten an beisei a phak loh nasat avanga hrawmna zawng zawng te mental pressure na tak mai a tuar ngei ang tih a rin thei a ni. Mahse a Timber chuan social media ah leh interview ah pawh thinlung ngui tak leh khatiang ang hrehawm hmel pu khan a awm ngai lo va, a thu post ah pawh Pathian chu hun takah a che thin tih te, Pathian rinna chuan engkim a siam tha thei tih ang chi, Lawm thusawiina leh beiseina thu ang chi hi pawhsuar em em mai zawk a ni. Hei hian a rinna chu hlawhtlinna hun chauha Pathiana lawmna ni lovin harsatna hunah pawh innghahna a nei tia lan tir chiang hle a ni. Pathian rinawmna chu hun tha chauh ni lovin hun harsaah pawh a lo lang tur a ni tih hi rindan a ni. Hlawhtlinna chu Pathian hnenah pek kir tur a ni tih hi Timber-a ngaihdan nghet tak a ni bawk. Timber-a IG page-ah hlawhtlinna An chan hnuah Pathian hnena lawmthu sawinate an hmu fo thin a, Psalm sawmthum pasarih chang thum atanga chang nga te a tarlang a, Lalpa chu ring la thil tha te rawh, he ramah hian awm la rinawmna chu a um zel rawh, Lalpa chungah chuan lawm bawk rawh, tichuan i thinlung duhzawngte chu a peng che, i awmdan tur chu Lalpa chungah nghat la, amah chu ring la, a mahna ti vek ang. Tih Bible chang hi a tarlang kiung mai bawk a. Ni kum, kum sangni sawmhnih panga kum tawpa IG post-ah hian he thu hi a lo inziak bawk a, Kum inchhunga ka ke pen tin maiah hian Pathian lakah ka lawm hle mai. Remna tak tak chu Pathianin engkim a thunun tih hriatna atang hian a lo awm thin. Rilru la peng thei thil te chu hlam chhiah la. I thil tum berah khan i rilru zawng zawng pe rawh. Thil tha hian hun a duh rei thin. Pathian ring la, that takin thawk la, hma sawn zel la, chuan dawh thei hram hram rawh. Thil te hi harsa zawng leh rorelna dik lo anga a lan hian tlawm mai suh. I tlawm loh chuan i hneh dawn khawp mai. Rinna, rilru pekna leh rin tlatna nen kum sang ni sawmhnih paruk kan chuang kai e.